पूरा तन मन धन से हिनका संगे छी पूछै छी एतेक जे धूप मे एलियै धूप नहि लागल नहि यौ धूप ई धूप किया लगतै हुनका प्रति श्रद्धा भाव अपन प्रेम छलै जे हम हुनका प्रति जेबै तऽ ई धूप की एहिसँ अग्नि बरसैत रहतै तैयो हम पहुँच जेबै सोचियो कि गुलाब यादव आखिर जलवा की छै झंझारपुर क्षेत्र मे कतऽ घर भेल हमर कलवा कतऽ से आयल छी अखन पंद्रह ठाड़ी से पंद्रह ठाड़ी लेकिन ई दुर्भाग्य छै जे हमर नेता के टिकट लऽ के छीन लेला ई हमरा आर के बड़ तकलीफ अछि एना नहि करबक चाही सहनी जी बहुत गलती केलकै ताहि के विरोध मे पाँच लाख वोट से गुलाब यादव जिंदाबाद रहते जिंदाबाद छै नाम अखन जे छै से चुनावी भागदौड़ चलि रहल छै आ चुनावी भागदौड़मे अखन हम जे छै से नॉमिनेशनमे आयल छियै नॉमिनेशनमे जे छै से देख सकै छियै जनताके जनसलाह एहिठाम एतेक छै कि अपने सब देख कऽ गुम भऽ जेबै एतेक जनसंख्या भारी छै एतऽ आओर जे छै से किछु आदमी किछु जनता किछु जनता मालिक हमरा संगे जुड़ि चुकल छथि तऽ हिनका सब जे छै से आइ खास बातचीत करै लाल छै सबसँ पहिले की नाम भेलै सर हमर छी जोगेंद्र प्रसाद यादव अंधरा ठाढ़ी उत्तर पंचायत अंधरा ठारी से आयल छियै केम्हर आयल छियै यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी गुलाब यादवके नेतृत्वमे ओकरा वोट देबै आ ई जे छै से समाजसँ धरतीसँ जुड़ल नेता छै गरीबके मसीहा अछि आ ई जे छै से गरीबके हर सु- सुख दुखमे साथ देबऽवला अछि ताहि दुआरे इनकर चाहत छै एहिमे पब्लिकके जे छै से विशेष जोर छै जे कोनो पार्टीसँ होय लेकिन एहि बेर दा गुलाब यादवके अपन बहुमूल्य वोट दऽ के हुनका विजय बनाबी झंझारपुर क्षेत्रसँ हुनका माला पिन्हा के जिता देबाक जिता देबाक छै अच्छा एगो चीज कहू चुपे चा अपना सबके पूछै छी एतेक जे धूपमे एलियै धूप नहि लागल नहि यौ ई धूप किया लगतै हुनका प्रति श्रद्धा भाव अपन प्रेम छलै जे हम हुनका प्रति जेबै तऽ ई धूप की एहिसँ अग्नि बरसैत रहतै तैयो हम पहुँच जेबै सोचियौ कि गुलाब यादव आखिर जलवा की छै झंझारपुर क्षेत्रमे कि लोक आगि बरसतै तखनो जे छै से गुलाब यादवके साथ खड़ा कंधासँ कंधा मिला कऽ चलबै के हँ। एहिबेर जे छै से कतेक करीब वोटसँ जिता देबाक छै कतेक एहि बेर दा दू अढ़ाइ लाखसँ कमसँ नहि दू अढ़ाइ लाखसँ ज्यादा वोटसँ जिता देबाक छै हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट आओर विरोधी सबके की कहऽ चाहबै विरोधी सबके कहबै जे अहाँ सब जे आयल छियै से आब एलहुँ ठीके छै अहाँ अपन जे छै से जे कार्यक्रम भावट अछि से समटि करू लिअ। आ भावट समटू अहाँ सब अपन जाउ एहि बेर छोड़ि दियौ एहिके बाद अहाँ सबके देखल जाय देखल जेतै एहिबेर जे छै गुलाब यादव संगे जे नाइंसाफी भेलै बीचमे हुनका की कहऽ चाहबै ई लाल वी आई पी पार्टीसँ टिकट देल बादमे जे छै से हिनका मना कऽ देल गेलै ताहि ताहिके विरुद्धमे हमरा सब जनता खड़ा उतरल छियै हुनका पक्षमे हुनका जे छै से कोन तरहे जवाब देबै हुनका जे छै से वोटसँ जवाब देबै आ वोटसँ वोटसँ जवाब देबै आ बहुमूल्य वोट दऽ के हुनका विजय बनेबै विजय बना देबाक छै। विनय बना चलो देबै और की जनता हमरा संगे जुड़ल छथि वोट की खून के भी जरूरत पड़ते तो गुलाब यादव जी के लिए हम सब बहा देबे खून खून एहि बहा दुआरे कि गुलाब यादव जैसा झंझारपुर में कोई माई के लाल नहीं छे आ नहीं रहते ओ हमेशा गरीब के पक्ष मे शादी बियाह मुंडन कोनो चीज मे ओ जाइ छै आओर जे छै सोमन महासेठ जे छै से आइ तक ओ ककरो पक्ष मे आ ककरो लऽ जाय के लोग नहि छै ओ छै जमीन से जुड़ल नेता आइ तक कहियो मिललिए हन हुनका से आइ तक नहि मिलल गे कहियो हमरा आरके सोमन महासेठ जी लेकिन ई दुर्भाग्य छै जे हमर नेताके टिकट लऽ के छीन लेलऽ ई हमरा आरके बड़ तकलीफ अछि एना नहि करबक चाही सहनी जी बहुत गलती केलकै ताहिके विरोधमे पाँच लाख वोट से गुलाब यादव जिंदाबाद रहतै जिंदाबाद छै रहतै चलू आओर जे छै से हिनकासँ गप करै छी की नाम भेलै सर चलू हमर नाम भैरव पासवान भेल हम फुलपरास विधानसभाके बहुजन समाज पार्टीसँ कोषाध्यक्ष छी जी, जी। विधानसभा कोषाध्यक्ष आओर हमरा आरके बहुत खुशी होइए जे गुलाब यादव सनक हमरा आरके कैंडिडेट मिलल हमसभ बहुत संघर्ष करैत एहि समाजके लेल जे छै से लड़ाइ लड़ैके काम करै छलहुँ आब हमरा आरके मजबूत एकटा खम्भा भेट रहल यए हम पासवान जातिसँ आग्रह करबनि खास कए कऽ झंझारपुर नहि पूरा बिहारक पासवान जातिसँ जे चिराग पासवान एहि समाजके धोखा दैके काम कऽ रहल छै समाज जगौ आओर बहुजन समाजके संग दिए और बहन मायावती के देश के प्रधानमंत्री बनाबे ताकि ई जे दबल कुचलल समाज छै तकरा न्याय भेटतै और संगे संग एहि समाज के बराबरी के अधिकार देतै ताहि लेल हम सबसँ निवेदन करै छियनि एहि समाज के दबल कुचलल समाज के जे अहाँ सब भलू भुटकू नहि बहन कुमारी मायावती के हाथ मजबूत करैके लेल झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र सँ हाथी छाप के बटन दबा कऽ भाई गुलाब यादव के भारी बहुमत से जिताबू और यह कह के हम अपन बात के एहि बेर जिता देबाक छै बिल्कुल पाँच लाख से ऊपर हमारा उम, झंझारपुर लोकसभा में साढ़े चार लाख एस सी एस टी वोट छै जाहिमे हमसब तीन लाख से ऊपर हमसब वोट एस सी एस टी वाला हिनका झोली में डालबनि पक्का पक्का देख सकै छियै कि जे छै से जनताके आखिर रुझान की छै जनताके जे छै से मोनमे की छै आब जे छै से धीरे धीरे बाहर आबि रहल छै कि कोनो भी पार्टी पॉलिटिक्ससँ गुलाब यादव जीके कोनो मतलब नहि छै हिनका जे छै से एकटा नामे अपने आपमे काफी छै एतऽ जे छै झंझारपुरके एकटा ब्रांडके रूपमे अपने सबके नजर आबि रहल छै अखन गुलाब यादव गुलाब यादव गुलाब यादव आखिर हर जुबान पर जे छै से एकेटा चीज नजर आबि रहल छै गुलाब यादव चलू आओर जे छै से किछु जनतासँ बात करै छै की नाम भेलै सर हमर नाम भेलै विनोद कुमार चौधरी कतऽ घर भेलै हमर घर भेलै मधुरा मधुरा ए, हमर कतऽ आयल छियै गुलाब जी के नॉमिनेशन में आयल छी। गुलाब जी के नॉमिनेशन में आयल छियै एहि बेर किनका नेता चुनबै गुलाब जी के चुनबै और किनका? गुलाबे जी के बनेबै बिल्कुल बिल्कुल आ विरोधी सबके की हेतै एहि बेर एतऽ क्षेत्रीयता के सवाल छै क्षेत्रक लोक के जीवे जीतेबै बाहरी के भगेबै बाड़ी के बगेबे क्षेत्रक लोक क्षेत्र के जीते हुए बिल्कुल घरक आदमी हेबाक बिल्कुल घरक आदमी हेबाक चाही। देख सकै छियै आदमी जे छै से चाहै छै कि हमरा घरक नेता बने हमर अपन आदमी जे छै से ओ नेता बने ताकि हम काल्हि भने हुनकासँ मिल सकी कोनो जरूरत पड़ा तऽ जे छै से हुनका घर पर जा सकी नहि कि बाहरी के करी जकर घरो ठिकानो नहि पता है बिल्कुल सही बात बिल्कुल सही बात अहाँ कहलियै चलू आओर जे छै से किछु युवा छथि की नाम भेलै सर

एहिबेर महागठबंधन हिनका टिकट नहीं दिलखिन लेकिन टिकट ऊपर वाला के दैके काम छै लेकिन वोट दैके जनता के काम छै ओ जनता चुनि लेने छै गुलाब माय गुलाब माय झंझारपुर गुलाब माय कोई नहीं चलेगा गुलाब माय के बाद गुलाब के सामने क्यों नहीं कोई नहीं चलने वाला है देख सके छे कि गुलाब के सामने क्यों नहीं चले वाला छै गुलाब यादव ने गुलाब यादव जी के समर्थन समर्थक कह रहा

अमित मंडल कतऽ घर अछि नरवार झंझारपुर नरुआर झंझारपुर एम्हर कतऽ आयल छियै आयल छै गुलाब यादवके नॉमिनेशनमे नॉमिनेशन मे सरपंच साहब छथिन नरवारके सरपंच साहब छथिन चलू सरपंच साहब छथिन नरुआरके हिनका जे छै से किछु खास बातचीत कऽ कऽ अपने सबके जानकारी दै छी अखन जे छै से केहन माहौल छै गुलाब जीके लऽ कऽ बहुत अच्छा माहौल छै बहुत अच्छा माहौल छै एहि बेर जितथिन कि नहि जितथिन हंड्रेड परसेंट और ई जे ठग भेलै हिनका साथे किछु बिचौलिया जे छै से टिकट हेरा फेरी भऽ गेलै अपने ठकेता ओ अपने ठकेता एहि बेर एहि बेर पटक देथिन गुलाब हँ हँ बाबा। निश्चित निश्चित निश्चित। कतेक वोट से जिता देबै दू लाख से ऊपर से दू लाख लगभग कोई सुनि सकै छै कि कतौ जे छै से लाख से नीचा गप नहि छै गुलाब जी के लेल गुलाब जी के लेल जे भी जनता छै जे भी समर्थक छै खून दै के लेल तैयार छै लाखो वोट से जितबै के लेल तैयार छै आ, अपन नाम की भेलै सर शैलेंद्र कुमार मिश्र शैलेंद्र कुमार मिश्र कतऽ घर भेलै नरवार घर भेलै नरवार घर भेलै एहि बेर केहन माहौल छै हमर सबके तऽ घरेलू नेता चाही सब दिन लोकल नेता छथि बारह बजे रातिओ के फोन करै छियनि आओर जे नेता जीत कऽ जाइ छै दोबारा सकल नहि देखै छियनि ताहि दुआरे हमरा सबके जे मूवमेंट देख रहल छियै घुमलहुँ हँ हुनका संगे दू लाख की एहि बेर तीनो लाख पार कऽ सकै छै जे किछु हुनका साथ छलबाजी भेलै हँ तकर जवाब अहाँके अगिला चारि तारीखके दऽ देल जायत जी हँ आओर आओर जे छै से- बहुत पोजीशन में रहता बीजेपी से जैसे पहले सांसद छला हुनका बारे में की कह चाहबे पाँच साल रहलथि रामप्रीत जी जनै छथि संसद एनडीए से छला तीर छाप से। जी तीर छाप से एबे सेहो ठाढ़ छथि झंझारपुरसँ वएह पुनः लेकिन अखन तऽ हम एकरा नहि कहबनि लेकिन हमरा सबके उम्मीद है जे हमर नेता दू लाख से ऊपर से निकलत ताहिमे कतहु किन्तु परन्तु नहि छै एहिसँ पहिले जे छला सांसद हुनकासँ खुश नहि छियै हमसभ खुश हुनकासँ नहि छियनि चेहरो नहि देखलियनि बाढ़िमे एलथि नरवार आ तकर बाद जे छै से के संसद छिया आइ तक हमसभ मुँह नहि देखलियनि लोक कहै छै जे रामप्रीत मण्डल छियथि लेकिन अखन तक नरवार नॉमिनेशन दस दिन पहिने भऽ गेलनि नहि अयला ई तऽ नॉमिनेशन बारह बजे रातिओ कऽ अबै छथि बारह बजे दिनोमे अबै छथि तऽ हम ब्राह्मण भऽ कऽ जहाँ तक हैत पूरा तन मन धनसँ हिनका सङ्गे छी सोचियो कि जनता का आखिर बीच लहर की छै गुलाब यादव के अंदर की करिश्मा छै सबसे बड़का करिश्मा यह छै कि जखन हुनका बजेबै जखन एगो अगर कॉल चलि गेलै तो ओ जे छै से जरूरे जवाब दै छथिन आ केहनो भी पार्टी फंक्शन केहनो भी कार्यक्रम अपना घर पर करबै एक बेर हुनका आमंत्रण कर दियो हुनका घर से क्यों ने क्यों हंड्रेड परसेंट पहुंच जाए जी जी जी जी हंड्रेड परसेंट या तो एम एल सी छथिन अमरीका गुलाब ओहो अबै छथिन नहीं तो हुनकर लड़की छथिन बिंदु गुलाब अध्यक्ष ओहो अबै छथिन छोट से छोट काज में और हम कोनो नेता के नहीं देखलियन हँ ऐसे पहिने हमर ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा छलथि अखनो विधायक छथि मंत्री छथि रामप्रीत मंडल जी छथि कोनो फंक्शनमे नरवारमे हम हुनका नहि देखलियनि लेकिन बिन्दु गुलाब जीके हम अपनो बेटाके मूड़न केलहुँ बगलोमे मूड़न भेल हमर सरपंचो साहब एहिठाम लड़काके लड़कीके विवाह भेलै हर फंक्शनमे हमरा सबके संग छथि हमसब तन मन धनसँ हुनका संगे छी चलू नमस्कार प- हम जे छै से आब अगिला कोनो वीडियोमे मिलब अगर हमर वीडियो यूट्यूब पर देख रहल छी तऽ राज न्यूज झंझारपुर सर्च करबै तऽ आबि जायत ओनर जे छै जाकऽ सम्पर्क सब्सक्राइब कऽ सकैत छी फेसबुक पर देख रहल छी तऽ राज न्यूज झंझारपुर नामसँ आयत ओतौ जे छै से अपने सब फॉलो कऽ सकैत छी मिलै छी हमसब फेर एगो हमरा संगे आओर युवा छथि की नाम छी अपन रामचंद्र यादव नरवार नरवार घर भेलै एहिबेर की माहौल छै अपना एहिठाम गुलाब यादव के बहुत बढ़िया हाल छै बढ़िया छै एहिबेर जीता देबाक छै एकदम एकदम देख सकै छियै एकदम लोग मन बना लेने छै कि एहिबेर जिता देबाक छै तऽ जिता देबाक छै चलू मिलै छी हमसब फेर अगिला वीडियोमे